Dwi newydd fod yn siarad efo Sean wan, oedd o'n hapus ofnadwy hefo'r results heddiw. Um, dwi'n siŵr bod chdi'n gytuno wyt? Uh, Mae'r ogau gyd, tod, da ni'n da ni bys yn am, because um, un off y cae, mae'r ma committee, mae'r bod, mae pawb wedi di gweithio'n galad i neu siŵr da ni gael y leisiant eto blwyddyn yma. A dwi'n meddwl mae hynna'n achievement i hun i'r clwb, um, heb sôn am ni yn mynd i gael ei promotio. Felly, um,

Ti'n fath o'n dweud y ffwtbol, mae wedi bod yn good professional job gan ni heddiw. Cos um, pan mae pa ma rhaid i ni um, difendio, nath ni difendio dda, wedyn um, o rhaid ni jyst chwarae yn y, yn y lle iawn achos oedd y cae yn gret, a wedyn, fath o'n i'n dweud, mae'r ma gol sticker o'r gêm yn heddiw achos gael bod yn sgor y gols da. Ia, yeah, faint o bwys dydio i'r hogia, Neth, um, bod chi'n gwybod o'n, reis, mae'r leision sgynnon ni, os da ni'n curo gyngraid, da ni fyny yn y top tier yna. Be mae hynna'n feddwl? Wel mae yn mae yn boost achos t'od dwy flynedd yn ôl athon ni gathon ni'r decision a wedyn a odd Rocky i gyd t'o' o- odd o'm odd o'm yn teimlo da achos yym oddon ni fan 'na yn mynd i curo'r lig yn gwbod 'dan ni'm 'dan ni'm yn ga'l mynd i fyny felly yym trauma 'dan ni'n gwbod 'dan ni ga'l mynd i fyny. Felly yym oedd 'na dipyn bach o pwysau heddi i ni siwr da ni yn curo'r gêm achos t'o' a- a- ar efo faint o pwyntiau gan na Holywell a Denby i catchio ni fyny t'o' ma' nhw'n gallu dal ni fyny felly mae'n yr un peth â ni gorfod neud i curo'r gêm a ni a yn dechrau o heddiw which dwi'n meddwl heddiw oedd yr gêm mwya' tuff allan o'r ynyn gannon ni 'wan. Yym dim dim da- diffyg ffarch i'r rest o'r tîmau ond yym fatha o'n i'n deud t'o' nathon nhw gêm dda i Llandudno yn y Welsh Cup ma' nhw yn tîm da ond yym na bws bws mawr i'r ogia yn gwbod yym t'o' ma'r ma'r job 'di neud off y cae ond yym gynnon ni ddigon yn y change room yn fan 'na t'o' dim jyst yr starting eleven y sgwad i gyd i ga'l ni dros y y llinell 'na ar diwadd tymor. Odd yy oddach chdi'n teimlo bod yym am bo' hyn yn tîm gystal ydyn nhw felly oddach chdi'n teimlo bod y gol gynta 'na'n bwysig yn y gafr hidio? Oedd oedd fi ond yym oddwn i oddwn i'n gwbod o'n i'n mynd i sgorio gol gynta achos yym t'o' nathon ni nathon ni troi fyny dim ots sut odd y cae oddwn ni isio chwara eniwe 'c'os 'da ni isio jyst ga'l y gêm trosodd o'n ni'n siŵr 'da ni yn mynd i fyny ac yym t'o' odden ni'n gwbo chwara yn y llefydd iawn yym deg munud chwarter awr gynta jyst troi'n mynd drosodd achos dyma cae grêt i chwara football yn y llefydd yym anghywir fatha canol cae ac yn defence odden ni'n jyst gor'o' troi n'w ag pan gennych chi pobol fatha Brys i yym Darren Thomas, Evo a Brookwell yn y front four. T'o' m- mae ddigon i damage i ryw tîm yn y lig yma. Yym dim jyst yn y lig yma ond yn y Welsh Prem blwyddyn nesa hefyd felly yym oedd yym fatha o'n i'n deud t'o' ma' massive gêm heddiw ag 'dan ni'n Do'n i mor falch do'n jyst do'n i 'di dal y tri pwynt a clean sheet efyd. A o' 'na dipyn o'r cof iawn i Maes o heddiw doedd? Oedd yym chwara tos am fedran ni'm deud yym gymaint o ddiolch iddyn nhw achos ma' nhw'n troi fyny dim ots pa pa tywydd pa gêm Penrhyn Coch awe ne' t'o' tîm tîm fatha Porthmadog lawr y lôn ma' nhw'n troi fyny yn niferoedd bob tro ac ma' jyst yn chwara yn yr ofal ne' chwara i ffwr' ma' ma'r support yna so ma'n Mae'n jyst yn neud dipyn bach mwy o motivation boost iddych chi'n gweld gymaint o pobl wedi 'di troi fyny i cefnogi ni a ma' hynna'n meddwl lot iddyn ni ac yym gob- wel dim gobeithio dwi gwbo gawn ni yr un un support am y tri gem arall rŵan gynnon ni ar ôl. A t'bo' dwy dwy wind yn isio mynd i fyny eto yym i chdi fel capten y clwb ond ddim jyst hynna i chdi fel hogyn o Gaernarfon. uh, ti bod yn ball boy ni dros y fynyddoedd, a ti di sticio efo ni. Dwi'n gwybod bod chdi wedi cael chance i fynd mwy na un cyfle i gadael y clwb, ond ti wedi sticio efo ni er mwyn mynd â ni i fyny. Mae'n ti'n edrych ymlaen, be, be wnaeth o feddwl i chdi os awn i fyny? O, bob dim, achos oedd o'ch chi'n deud yna, nes i tyfu fyny'n gwatsiad Cynarfon yn chwarae yna fel Sprem. Um, Dwi'n gofio, tua 7-8 oed o'n i pan ni'n ball boy ac... Ta, Dw bod eisiau mlaen yn chwarae Everton a falle ac um, ond a, even at y gyno o'n i, o'n i jyst eisiau chwarae rhofal un dydd ac um, yn gwybod beth nath ddigwydd i Cynarfon off y cae, di gorfod dropio'r league so falle oedd yn mae'n jyst yn teimlad rili, really, rili really da i um, tod, dim di fyny'r leagues efo Cynarfon a wedyn tod, da ni, da ni dau gem i ffwrdd rwan o lle, lle mae Cynarfon i fod felly um, Dwi, dwi'n proud o leidio'r tîm blwyddyn yma ac um, fath ydych chi, gan ni tri gem rôl, da ni'n mynd am y tri wyn, dim ots, dim ots be, felly fydd ni'n um, rôl on cair sos sos nesaf fan ni'n cael um, tri pwynt arall. Fydd ni'n gem tuff, fydd ni'n fydd ni'n cael beth debyg i heddiw ac um, tyfo'r support gawn ni eto lawr hwnna, wyt ti'n gwybod gawn ni, um, gawn ni ddigon i curo'r gem. Gret, diolch i ti Nathan.
Diolch o bobl.
Thank you.